Эшкә кире кайтару, мәҗбүри эшкә чыкмау вакытында уртача хезмәт хакын түләттерү, әхлакый зарарны компенсацияләү турында Рамазанова Гөлназ Габделбар кызының Сәлимова Асия Марат кызы директорлыгындагы Мех склады җаваплылыгы чикләнгән җәмгыятенә карата дәгъвасы буенча граждан эше карала. Дәгъвачы озак вакытлар күпләп ваклап сату буенча баш менеджер вазыйфасын башкарган, әмма эшендә кыскартылган. Ул үзен эштән законсыз җибәрделәр дип саный, чөнки штат санын кыскарту фиктив булган. Ә бу турыда судның фикере нинди? Моны хәзер белербез. Барыгызның да басуыгызны сорыйм. Суд килә!
Барысын утыруын сорыйм. Эшкә кире кайтару, мәҗбүри эшкә чыкма вакытында уртача хезмәт хакын түләттерү, әхлакый зарарны компенсацияләү турында Рамазанова Гөлназ Габелбар кызының Мех склады җаваплыгы чикләнгән җәмгыятенә карата дәгъвасы буенча граждан эше карала. Суд сәркатибе, якларның килүе турында хәбәр итегез. Хөрмәтле суд!
Якларга хәбәр ителде, алар утырышта катнашалар. Суд утырышы беркетмәсе аудиоязма чараларын кулланып башкарыла. Рәхмәт.
Суд процесста катнашучыларның шәхесен билгеләргә тиеш. Шәхесне раслаучы документларыгызны бирүегезне сорыйм. Суд эшне асылы буенча карауга күчә. Дәгъвачы, сезгә сүз бирелә, рәхим итеп, трибуна артына узыгыз.
Хөрмәтле суд, мин Рамазанова Гөлназ Габделбәр кызы Мех склады җаваплылыгы чикләнгән җәмгыять ачылганнан бирле дүрт ел инде баш менеджер вазыйфаларын башкардым. Товарларга заказ бирү, аларны кабул итү, исәпкә алу минем вазыйфага керә иде. Мин шулай ук товар белән тәэмин итүчеләр базалары белән дә эшләдем, сатып алынган товарларның сыйфатын тикшердем, саттым да. Эш бирүченең 2020 нче елның 3 нче мартындагы боерыгы белән баш менеджер вазыйфасын кыскарту турында карар кабул ителде. 10 нчы мартта мин эштән җибәрелүем турында белдем. Минем алган ипотекам бар иде, мин ипотекага фатир сатып алган идем. Шуңа күрә миңа азрак хезмәт хакы белән эш Тәкъдим иттеләр алар итүен. Ләкин ипотекам булгач, мин бит инде азрак хезмәт хакы белән башка эшкә бара алмыйм. Шуңа күрә мин эштән китүгә башка эшкә урнаштым. Газеталар сата торган киоскка сатучы булып урнаштым. Килгән газеталарны карап бардым, игъланнар карадым, югарырак хезмәт хакы белән эш эзләдем. Бер көне карасам, Мех склады җәмгыятенә баш менеджер вазыйфасына кеше кирәклеге турында игълан күреп, бик гаҗәпләндем. Нишләп шулай гаҗәпләндегез?
Бу бит инде шул мин эшләгән урын. Җиде ай элек кенә ул вазыйфаны кыскартканнар иде, хәзер аларга тагын шул вазыйфага кеше кирәк икән. Аннары мин бу хәлне ачыклау өчен Асия Маратовнага бардым. Җавапчы моңа нәрсә әйтте? Асия Маратовна хәзер баш менеджерның вазифалары бөтенләй үзгәрде, аның эше артты. Сез безнең таләпләргә берничек тә туры килмисез дип җавап бирде. Ничек шуңа инде мин аптырадым. Менә шуңа күрә, хөрмәтле суд, баш менеджер вазифасында мине эшкә кире кайтару, мәҗбүри эшкә чыкмау вакытында уртача хезмәт хакын түләттерү, 10 мең сум күләмендә әхлакый зарарны компенсацияләү турында дәвамны карауны сорыйм. Ә эштән киткәндә сезгә закон буенча тиешле пособие түләндеме? Мин эштән киткәч, киткәч үк башка эшкә урнаштым. Миңа бернинди дә бернәрсә дә түләмәделәр.
Кыскарту буенча эштән киткәндә беренче ай түләү компенсацияләнә. Эштән киткәннән соң алдагы айларда кеше эшкә урнашмаса, ул тагын ике айлык хезмәт хакын алырга мөмкин. Бу безнең Хезмәт кодексының 178 нче статьясы. Түләделәрме сезгә? Юк, миңа берни дә түләмәделәр, берни дә түләмәделәр. Сез моны белеп әйтәсезме? Әйе, белеп әйтәм, түләмәделәр. Ә җавапчы штат расписаниесеннән эш берәмлеген кыскартканда сез акча түләдегезме?
Әйе, хөрмәтле суд, Гөлназ Габделбаровна.

Дәгъвачы, сез дә барлык документларыгызның төп нөсхәләрен тапшырыгыз. Ягъни миңа кирәк хезмәт хакы турында белешмә, эштән азат итү турында боерык, хезмәт кенәгәсе һәм хезмәт килешүе. Дәгъвачы сезнең беттеме? Әйе, бетте.
Ә, юк, бетмәде. Хәзер минем вәкилем чыгыш ясаячак. Рәхмәт, утырыгыз.
Сезгә сүз бирелә. Хөрмәтле суд,

Эш бирүче ышаныч белдерүчемне эштән куарга ниятләгән. Безнең штатны кыскарту фиктив булуын раслаучы дәлилләребез дә бар. Хезмәт килешүен өзү Россия Федерациясе Хезмәт кодексының 81 нче статьясы нигезендә хезмәткәрләр санын яки штатны кыскарту чынлыкта урын булган очракта гына дөрес дип санала. Әйтеп тә китәсе килә, Россия Федерациясе Хезмәт кодексының 180 нче статьясы нигезендә, оешма хезмәткәрләренең санын яки штатны кыскартканда эшчеләргә гарантияләр һәм компенсацияләр дә билгеләнә.
Аңлашылды. Сезнең тәмаммы чыгышыгыз? Әйе, әлегә бетте.
Рәхмәт. Утырыгыз.
Җавапчы, сезгә сүз бирелә. Чыгышыгызда ничек җиде ай элек кыскартылган эш берәмлегенең яңадан килеп чыгуын зинһар аңлатыгыз. Рәхмәт.
Хөрмәтле суд, мин дәгъва белән килешмәвемне әйтүдән башлыйм сүземне. Бездә берләштерү юлы белән үзгәртеп кору булды. Реорганизация турындагы карар җаваплылыгы чикләнгән җәмгыятьтә катнашучыларның гомуми җыелышында кабул ителде. Бездә хәзер яңа штат расписаниесе. Әлбәттә, инде без хәзер киңәйдек, бездә эш күләме дә һәм хезмәткәрләр саны да артты. Ә баш менеджер вазыйфасына берләштерелгән оешмадан хезмәткәр күчте. Соңыннан ул үз теләге белән эштән китте. Бездә хәзер барысы да яңача. Сатуда төрле модельләр күп һәм сатып алучылар бездә барлык ассортиментны да карый алалар. Ә элек ничек иде соң? Һәм сезнең ре организацияне раслаучы документларыгыз бармы? Әйе, документларым бар. Аңлашылды.
Элек бездә барысы да махсус җиһазландырылган киштәләрдә характеристикалары язылган контейнерларда тора иде. Ә хәзер без алучыларга Товарны үзебез күрсәтәбез. Әйе, без баш менеджер вазыйфасын яңадан булдырдык, чөнки, әйтеп киткәнемчә инде, бездә эш күләме бик күпкә артты. Аңлашылды.
Реорганизацияне раслаучы документларыгызны, зинһар, суд сәркатибы аша бирегез. Шулай да җавапчы чыгышыгыздан аңлашылмый. Ни өчен сез бу вазифаны кыскарттыгыз соң? Элек билгеле бер оклад иде. Кеше акчасын ала, ә товарны сату яки таныту белән кызыксынмый. Билгеле инде, мондый вакытта сату да бармый, финанс хәлләре дә яхшы булмагач, икъдисадый сәбәпләр аркасында без бу штатны кыскартырга мәҗбүр булдык. Ә хәзер нәрсә үзгәрде соң? Хәзер без эре компания. Оешманың исемен шулай ук калдырдык. Ләкин, әйтеп киткәнемчә, хәзер бездә бөтенләй дә башка тәртипләр, башка штат расписаниесе. Хәзер хезмәт хакы безнең сату суммасына бәйле. Вазыйфа да яңа регламент буенча башкарыла. Өстәвенә әле кешенең безнең товарны сатып алырлык итеп тәкъдим итә белергә дә кирәк бит. Сездә модельләрегез подиум буенча йөриләрме әллә?
Әлбәттә, юк инде. Җавапчы, Сез дәгъвачыны кире эшкә алырга теләмисезме соң? Аның тәҗрибәсе дә зур. Юк.
Бу вазыйфага инде бездә хезмәткәр алынган. Бездә хәзер таләпләр башка. Беренчедән, яше. Икенчедән, реклама өлкәсендә профильле һәм югары белем кирәк. Хезмәт вазыйфалары да үзгәртде, дип әйттем. Соңгы мода яңалыкларын, брендларны белергә кирәк, гел күзәтеп торырга кирәк. Ә нәрсәне эшләп булдыра алмауга килгәндә, билгеләнгән бер хезмәт хакына гына сатарга тырышмыйча да була бит, шулаймы? Гөлназ Габделбаровна. Ал дисез сез. Эштә кыскартуда миннән котылу өчен фиктив кына, ялган гына булган инде ул. Сатуларыгыз да бик артмаган әле, кара, белдем инде мин, белештем. Җавапчы, сезнең чыгышыгыз тәмаммы? Хәзер минем вәкилем чыгыш ясаячак. Җавапчы вәкил, рәхим итегез.
Хөрмәтле суд, без дәгъва белән килешмибез. Хезмәткәрне эштән кыскарту процедурасы бернинди дә хокук бозуларсыз федераль законнар нигезендә башкарылды. Россия Федерациясе Югары суды Пленумының Хезмәт кодексын куллану турында аңлатмалары нигезендә, Кодексның 81 нче статьясындагы беренче өлешенең икенче пункты буенча хезмәткәрнең эштә калдыруга өстенлекле хокукы булмаган очракта һәм эш бирүче хезмәткәрне ике ай алдан кул куйдырып кисәткән очракта хезмәт килешүен өзү мөмкин. Директор боерыгы белән 2020 нче елның 3 нче мартында баш менеджер вазыйфасын кыскарту турында карар кабул ителгән. Унынчы мартта әлеге хәбәр белән дәгъвачы таныштырылган. Хәбәрдә шулай ук хезмәткәргә ике айлык кисәтү срогы узганчы аның хезмәт килешүен өзүгә хокукы булуы аңлатылган. Россия Федерациясе Хезмәт кодексының 180 нче статьясындагы өченче өлеше нигезендә эш бирүче хезмәткәр белән төзелгән хезмәт шартнамәсен хезмәткәрнең язма ризалыгы белән ике айлык срок узганчы, калган вакытка пропорциональ исәпләнгән хезмәткәрнең уртача хезмәт хакы күләмендә өстәмә компенсация түләп, аның белән хезмәт килешүен өзәргә хокуклы. Дәгъвачы әлеге хокуктан файдаланмаган. Директорның 2020 нче елның 25 нче маендагы боерыгы белән хезмәткәр эштән азат ителгән. Шул ук көнне хезмәткәр әлеге боерык белән танышкан, имза куелган бухгалтер аның белән исәп-хисап ясаган. Дәгъвачыга шулай ук кимрәк хезмәт хакы белән бүтән эш тәкъдим ителгән, ләкин ул әлеге эшкә ризалашмаган. Шулай итеп, ышаныч белдерүчем, эш бирүче буларак барлык вазыйфаларын үтәгән, дәгъвачының хокуклары бозылмаган. Дәгъвачының әле һаман да нәкъ безнең оешмада эшлисе килә икән, без аңа бүтән вазыйфа тәкъдим итә алабыз. Сезнең беттеме?
Әйе, минем әлегә бетте. Рәхмәт, утырыгыз.
Җавапчы. Сез үзегез әйткәнчә, сезнең хәзер эре компания. Бәлки дәгъвачыга яңа вазифа табылыр? Бездә әлегә склад мөдире вазифасы гына буш. Юк инде, минем яшемдә хәзер склад мөдире булып эшләргә. Шундый зур җаваплылык ничек алыйм инде мин үземә? Сезгә карарбыз, мин тәкъдим иттем.
Дәгъвачы, күрәсезме, сез үзегез яшегезгә сылтап баш тартасыз тәкъдим иткән вазифадан. Җавапчы да, сез дә аңларга тиеш, дәгъвачының кредиты, аңа акча кирәк, түләргә кирәк бу кредитлар буенча. Шуңа күрә мин сезгә тагын бер кат бу бәхәсне тыныч юл белән хәл итәргә тәкъдим итәр идем. Ничек, сезнең фикерегез? Әйдәгез, тырышып карыйк, хөрмәтле суд. Җавапчы.
Хөрмәтле суд, без бу мәсьәләне тыныч юл белән хәл итәргә тырышырга әзер. Бик яхшы. Суд сезгә үзара килешү турында фикер алышуга вакыт бирә һәм суд утырышында тәнәфес игълан итә.
Үзара килешү өчен яклар очрашып сөйләшүләр алып баралар. Әлеге сөйләшүдә дәгъвачы ягы үзенә мәҗбүри эшкә чыкмаган өчен ике айлык хезмәт хакын түләгән чоракта килешү юлын эзләргә әзер икәнен хәбәр итте. Ә җавапчы ягы дәгъвачы дәгъва таләпләреннән баш тарткан очракта ике ай мәҗбүри эшкә чыкмау вакыты өчен хезмәт хакын түләргә әзер икәнлеген хәбәр итте.
Барыгызның да басуыгызны сорыйм. Суд килә. Утырыгыз.
Тәнәфестән соң суд утырышы дәвам итә. Яклар, уртак фикергә килә алдыгызмы?
Әйе, хөрмәтле суд, без үзара килешү төзедек. Аны раславыгызны һәм судта эш карауны туктатуыгызны сорыйбыз. Ярар, бик яхшы, әйдәгез килешүегезне карыйбыз. Так, димәк, дәгъвачы эшкә кире кайтару һәм әхлакый зарарны компенсацияләү турында таләпләреннән баш тарта. Җавапчы хезмәт хакын түли. Так, барысы да яхшы кебек. Үзара килешү шартлары законга каршы килми. Өченче затларның хокукларын бозмый. Хуплыйбызмы, раслыйбызмы яклар? Әйе, хуплыйбыз.
Аңлашылды.
Суд эш материалларын тикшерде. Билгеләмә кабул итү өчен киңәшмә бүлмәсенә китә.
Барыгызның да басуыгызны сорыйм. Суд килә.
Россия Федерациясе исеме белән билгеләмә игълан ителә. Түбәндәге шартларда үзара килешүне расларга. Дәгъвачы түбәндәгеләр буенча үз дәгъва таләпләреннән баш тарта. Мех склады җаваплылыгы чикләнгән җәмгыятьтә күпләп ваклап сату буенча баш менеджер вазыйфасыннан дәгъвачына эшкә кире кайтару, әхлакый зарарны компенсацияләү, шулай ук эштән китү белән бәйле нинди дә булса башка таләпләрдән баш тарта. Икенчесе, җавапчы үзара килешүне раслау турында билгеләмә закон көченә кергән вакыттан соң биш эш көне эчендә түбәндәгене үтәргә йөкләмә ала. Эштән азат ителгән көннән алып үзара килешүне раслау турында билгеләмә закон көченә керү датасына кадәр мәҗбүри эшкә чыкмау вакыты өчен хезмәт хакын түләү. Суд эш карауны туктата. Суд билгеләмәсенә бер ай эчендә билгеләмә чыгарган суд аша апелляция тәртибендә шикаять белдерергә мөмкин. Яклар билгеләмә аңлашылдымы? Әйе, аңлашылды. Әйе, аңлашылды. Шуның белән процесс тәмам.
Мех склады оешмасы ачылган көннән башлап, мин үз вазыйфаларымны намус белән үтәдем. Үзенең хезмәткәрләрен кыскартканда, оешма җитәкчелеге аларга гарантияләр һәм компенсацияләр билгеләргә тиеш бит. Мин үземә тиешле компенсацияне ала алуыма бик шат. Без хезмәткәрләребез белән эштән киткән очракта да яхшы мөнәсәбәтләр саклап калырга тырышабыз. Шуңа күрә юл бирергә булдык. Судта каралган эшләрнең нибары 40 проценты гына тормышка аша. Шуңа күрә үзара килешү, конфликтны тыныч юл белән җайга салу иң кулай вариант. Үзара килешү ул якларны ңа эшне тыныч юл белән килештерү, аны хәл итү. Үзара килешүдә йөкләмәләрне үтәү шартлары, күләме һәм сроклары күрсәтелергә тиеш. Бу эшкә килгәндә, җавапчы эшкә законга нигезләнгән барлык йөкләмәләрне үтәгән, ягъни ике айдан элек хәбәр биргән дәгъвачыга һәм компенсация түләгән. Ләкин дәгъвачының авыр хәлен күреп, ул кешелекле адым ясап, үзара килешүгә ризалашты. Шулай үзара мәнфәгатьләр табу, үзара уртак мәнфәгатьләр табу һәм аларны тыныч юл белән җайга салу